Tinggal hitungan jari ja ja kita tuntungan puasaan han, malam ganjil sudah babarapa kali liwat. Cuma ni ulun takuni kakawanan di banua, masihkah ja urang tadarusan nang di kampung-kampung, nang di palusuk, nang bakaka dalam tu nah, masih ja bubuhannya. Nah, ulun talipuni kawanan di pundukan bahari di pingaran. Apa jua ulun puluran gasan gasan bakajian jaring atawa jingkul balalaan jar nya pas mbah tu pulang ulun tilpuni kawan nang nang baisi karamba di mali mali apa puluran batadarusan ja ulun di langgar jadi jar nya iwak nila baubar gangan hampap uma nyaman nya ja ulun pas tu pulang ulun ulun takuni pulang ulun talipuni kawan imbaian mandaptar cpns bahari di bati bati jar nya puluran tadarusan di sini jagung bakar jar nya. Puah aja ulun. Pas tu ulun tilpuni pulang ni kawan mandulang di Cempaka. Jarnya mageli basambal padas di sini puluran tadarusan. Imbah tu ulun tilpuni pulang kawan sagrup maulid bahari di Muara Uya. Jarnya di sini putu puluran tadarusan gangan paliat beiwak patin. Umai ja ulun. Jar ulun napa ada di Italia di dalam ni makanan batadarusan. Nasi bungkus supreme. Mudahan ai kada kasiangan bangun kaina subuh hari raya ni nah. Ku pinak kada sampat banar ai malamnya handak bayar pitrah. Rancak malam hari raya tu ulun manangis haja basasigan. Rasa barat banar hati handak malapas bulan Ramadan. Hen, piragah ni lah. Padahal pas urang tarawihan nang dituntun sinitron tipi iwak nang lagunya Ku Manangis Ketika Ku Manangis. Tapi ulun baniat banar pang sudah dalam hati. Pukuknya malam hari raya tu imbah sumbayang isya, kaina dulu nuntun sinetron, bayar pitrah tu pang dulu. Cuma lantaran ulun kada kawa mudik wan bapitrah di Italia, Ulun ni bingung handak bapitrah wan siapa, di sini sugih-sugih urangnya, buka puasa aja pakai oreo supreme, kurmanya kurma supreme, agar-agarnya agar-agar supreme, tamulawaknya mbahanu tamulawak sani, mbahanu tamulawak supreme, sampai isnyiur isapannya bamirek supreme, mana bacaan niat manjulung jakat pitrah ni kada ingatan pulang, mahir mambulus ka warung acil bakso pang bahari pas waktu madrasah wayah mata pelajaran fikih, mbahanu mambulus ka warung acil tahu sumpal, daripada tasalah bacaan niat jakat pitrah ni. Baik ulun batakun wan julak rose atawa julak rosehan aja gin nah. Assalamualaikum julak ulun. Waalaikumsalam rose apa kabar? Itali kayapa habar? Masih lockdown kah? Ahlan wa sahlan julak rose, masih lockdown disini julak ai nah kaya siput bapais ulun. Di banjar pang kayapa julak? Di banjar di kalsel ni psbb, pais sagu bagalapung baras. Jadi karena ikam handak batakun jakat fitrah ni saran julak aja pang lah, kalo bisa ikam

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah apa kabar julak Rose nih nah ada jua serannya Rose dari Itali oh anak betakun anu ka pian betakun masalah jakat fitrah jadi siapakan baras Rose ai tiga liter setengah karena di Indonesia memakan nasi jadi baras nah kenapa karena

nang di unjuk kawa lain nang sugih sugih ne nah sebuting pulang ulun bepesan mun singgah kena ke benua kalo bejalanan ke benua jangan kada singgah di kalayan carii ja ngaran ulun ustad bungas kalayan b komplek raudah nah karna ini parak hari raya ulun mengucapkan minal aidin wal faidin mohon maaf lahir batin mudan sehatan beratan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tarima kasih ustaz bungas tarima kasih jua julak rusi. Mun ka banjar pasti singgah ulun ka kalayan B kalayan A nya ulun singgahi jua ulun jua sama sama mengucapakan minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin gasan kula kula sabarataan pokoknya nang ada di banjar barilaan minta halal minta ridha sabarataan nang marasa masih ada tahutang haraga helm lawan ulun kita tuntungakan urusannya imbah ari raya ai ja lah assalamualaikum. Syukur sapala banar tarasani pulang ulun bapitrah di Samarinda. Tuntung bapitrahan rancak malikit kambang sarai di Jambatan Mahakam. Suah jua ulun tatamu ni banyala-nyala di atas nyiur. Ulun kira mercon, sakalinya kuyang sangkut. Mun dingsanak ulun Amang Rosi di Italia tahun ni bapitrah kada kawa mudik. Tapi kada ingatan lagi jar niat babayar jakat pitrah gagara waktu madrasah mahir mambulos pas palajaran pikih. Sabujurnya kada wayah pikih haja pang, mata palajaran Quran hadis mahir mambulos jua Amang Rosito. Napa haur tadiri tarus di muka imbah disuruh guru mahapal. Ada ai nang kada tadiri pas mahapal ina a'taina. Suah ulun takuni, bacaan apa jar ulun nang paling ingat wan hapal. Jar Amang Rosinya, bacaan mandi wajib. Uma kalah banar ulun. Tapi mun bulih jujur, rasa bahiri haja pang pas mandangar Amang Rusi bayar jakat pitrah kada babawaan. Jaka baimbaian kah lawan ading bapitrah, rasa dianggap jua ulun sabagai dingsanak. Bujur haja pang Amang Rusinya bapitrah di Itali, sadangkan ulun bapitrah di Samarinda. Tapi kan kawa haja bapitrah baimbaian sambil bapidiukalan. Mun habis kuota, kawa haja maisi wadah ulun di air sel sampaja. Aija, salamat hari raya Idul Fitri barataan dingsanak lah. Gasan sabara tahan sahabat ARSL jua muhun maaf lahir dan batin, duaakan hari raya tahun dudi ulun babini sudah. Tarasani jua tahun ini ulun sumbahyang hari raya di rumah haja, rasa handak titikan banyu matoyah maangkat takbir katujuh, kaingatan sumbahyang hari raya tahun dahulu pang ni wan mariahnya di masigit, nang paling maulah ulun kaganangan banar tu sumbahyang hari raya tahun tadi pang. Tulak ulun ka masigit baimbai wan julak rosehan atawa julak rosi. Kupiah nang ulun pakai kupiah jangang, minyak harum malaikat subuh, baju muslim sasirangan, tapih sarung samarinda, sandalnya sandal igir. Ih harau sakali bulik basandal ni pun dihurupi urang. Maka tali sandalnya ni sudah bacucuk baju pulang. Talapak sandalnya tu tipis banar kaya adunan martabak, mana tumitnya baluang. Daradaian banyu mata ulun pas bulik datang masigit. Tabulik kisah ulun manjulung jakat pitrah. Sasuai saran julak Rossi jua supaya ulun ni bapitrah di Italia ja karana kada bulih mudik. Liwar himungnya urang Itali sini imbah ulun unjuki baras unus. Nyaman barasnya jar sidin. Paribasanya biar makan nasi bauyah wadi wara kada baiwakan, tatap nyaman. Himungnya hati leh tatamuni pulang wan hari raya. kawa bamaaf-maafan, baampun-ampunan, walaupun kada kaya tahun dahulu kawa basalaman, tapi kan niat saling mamaafkannya tu masih karasaan banar jua. Nah, jadi ulun di sini jua matan hati nang paling dalam handak maminta ampun, maminta maaf, maminta halal, maminta ridho lawan bubuhan sampiyan sabarataan, bubuhan sahabat Airsial Sampaja. Tarima kasih banar pukuknya sudah salama ini mamparcayaakan lawan balangganan maisi. kuota atawa meisi pulsa ka wadah kami di AR Sel Sampaja. Ulun paribadi jua salaku adingnya Rose, ampun maaf jua lawan pian sabarataan kalo rancak tasalah-salah pandir, ulun ni kan dasar lantih urangnya. Nang kaya bunyi pantun jua ya kalo, harum-harumnya kambang kambuja, lantaran harum rancak disiram. Kami salaku dari AR Sel Sampaja.